Chonchi Dordelina di Movementu Hak, hendenan alkaso i konsiente, i bo ta den bo programa Tribuna Popular. Bo ta sintonisando nos na kanal dos di MiTV, pero tambe bo ta haña nos na TDS Kòrsou i na Boneiru riba kanal binti i dos, na Seitar Aruba na kanal sinkuenta i sinku Na tres, na Kòrsou, na kanal sento i dos, pero tambe bo por risibí nos òf bo ta skucha nos via nos Radio Energia Nobo noventa i seis punto uno i naturalmente via nos página wèb www.circuitoenergia punto com. Bo por yama tambe awe live den e programa akí na telefòn shete die shete sero nuebe shete un hasi bo pregunta òf duna un remarke kòrtiku pa nos por kontinuá. Bo ta den bo tribuna popular. Awe nos tin den nos programa un meester in de rechten, un persona cu a demostra di ta domina e tereno di structura estatal y nos ta papia di nada mas y nada menos cu señor Anthony Nicolas. Señor Nicolas, bon bini den bo tribuna popular. Bon tardi señor Dortalina y tambe radio oyentenan y televidentenan tur un bon tardi. Danki pa e oportunidad. Bueno, mi hale bai cu tickets na ki pa bo. Señor Nicolas, abo a pasa den diferente trayectoria pa lo que te trata estructura estatal. Uh, bo también consejero de mitad deputado, que se bo mesa bira deputado, bo trabata en diferente comisionan, pues, bo va pego autoridad, ora so pa de estructura estatal. Seguro que sí, um, uh, Jonji. Yonche of Señor Datalina? Na, Yonche ta mi nom artistico, Yonche. Ok. Um, sigur ku si, um, Yonchi, um, mi tin ku bisa for di mas o menos aña 2004, 2003 mi a kuminsá ku e parti di struktura estatal. E tempu ei, berdad, komo bu konsehero. Tambe komo bo konsehero mi a drenta den diferente komishon, mi tin ku bisa no uno pero mas ku tres, kuater, sinku, seis komishon. Henter e struktura aki nan ami a yuda guia te na momento ku bo a hinkami den politika, unda mi bisa bautizá Bruha mi bida, kompletamente Bruha mi bida, mi profeshon ku tur mi kosnan. Na aña dos mil seis mi a drenta òf dos mil sinku enkele, dos mil seis mi a bira parlamentario, ke mene mi a mak mei tambe kambio estatal komo parlamentario. Despues me bole ba bira diputado. Despues me bole bira parlamentario ka bole bira diputado y awor aki ciudadano di Bonaire. O como esun cu a pasa den te trayecto re? Bo por conta nos den principio con eco a cuminsa pasobra primero ta cuminsa midi cos sin sa ta kico tabata tin prome, con nos tabata ta y con nos ta awe pa nos por Bo sa kompará nan dos ku otro pa bo saka un konklushon. Sí, na aña, na mi kuminsá na aña dos mil, kaminda ku Sint Maarten a opta pa sali for di den Anti Hulandes, a trese e ora ei den Kabinete Antiyano. So bo mes sa, Kabinete Antiyano ta wòrdu formá tur e paisnan di Anti Hulandes i inkluso ta Sint Maarten. Sint Maarten e tempu ei a pone hopi preshon riba e kabinete e tempu di Minister Eyss, caminda cu nan tabata exigí pa tog pone e tópico di structura estatal riba agenda cu nan no tabata ke. Na cabinet eis dos, nan a, den aña dos mil i uno, nan a dicidí di ponel e tog riba e agenda, pero no na mashana serio. Despues na momento cu partido vol a drenta na mando den antiga Hulandes caminda cu nan a cuminsa bringa contra Hulanda bisa mira na Codet a bisa que ta papia Hulandes ta papia mente ta papia bay Hulanda tur esenan Hulanda tuma e cos hopi na serio y na aña dos mil tres e ora ey a instala un comishon. Pero ey lo bo bisa ta vol a a activa e cos anto? Vol a activa si tabata que el a activa e cos cu a pone cu Hulanda a cuminsa tuma E struktura estatal hopi na serio, pasobra Hulanda no tabata tuma struktura estatal mashá na serio, e tabata haña ku islanan tabata bon manera nan ta, si nan ta bon nan bira independiente nan tur huntu. Ke men di e ora ei na aña dos mil tres a bini un komishon, abo mes tabata diputado e tempo ei di struktura estatal, i boso a disidi di hinka ami den e komishon òf engeland ta un grupo di trabou e ta Jesurun e tempo ei ku komo meta pa nos wak e bestuurlijke vernieuwing, e inovashonnan den asuntunan gubernemental i relashon finansiero. Anti Hulandes a tin hopi hopi gastunan, no tabata kumpli sigur ku Boneiru manera de manera mester ta, no tabata paga botikanan, no tabata paga tradonan di gobièrnu, mi ta kòrda asta abo komo diputá lo mester lo bini ku un weken fonds e tempi pa yuda sèn den kaya i sèn di weken fonds mester a yuda tambe pa paga trado pasobra si no trado no por a kobra a vris salarionan pa añosnan no ta tin periodiko verhoging. I tur eseinan a pone ku nos mes lo wak kiko tabata e mihó manera. I e a bini un komi, un wèrkgrup e ora ei i nos a bai hasi nos trabou den tur e islanan di Antillas, inkluso Hulanda tambe. I nos a yega na e konklushon ku Boneiru ta mihó sirbi den un otro laso, i posiblemente un laso direkto ku Hulanda ku tabata e solushon ei. I nos a pensa ku laso direkto Hulanda den forma di integrashon ku Hulanda. Kon e integrashon ei lo bai ta, ta tin e diskushonnan a papia e tempu ei di un koninkrijkseiland, pa pa hasi ele Boneiro no tabata ke bai integrashon total, tabata tin no ku nos no tabata e e e peso di e total ei lo tabata ta hopi grandi riba e komunidat, lo bini euro, lo bini tur e aspektonan ei ku ku no tabata kumbini Boneiro, i ora ei nos a a propone koninkrijkseiland. na e, e, e, na Boneiru. Pero kit, kit, kit un koninkrijkseiland eigenlijk? Koninkrijkseiland ta un isla ku um, ku tin un relashon direkto pero ku Reino Hulandes. E ta wòrdu menshoná den Statuto di Reino, ke bo ta en un kapítulo spesial kaminda e koninkrijk koninkrijkseiland ta wòrdu reglá. Su su um, nos bisa su um, Samenstelling su kon e ta hinká den otro ta bort reglá via di un Rijkswet, ke mende e gobièrnu di Reino, ku ta konsistí di tur e paisnan den Reino, lo traha e lei ei, i tambe pa sierto tareanan, Reino slèsh Hulanda lo wòrdu enkargá, otro tareanan Boneiru mes lo wòrdu enkargá kuné. Pero unda un kos asina demokrat, e koalishon djawoor aki loke? Pasobra mi ta tende klar Abraham Papihopi, mi no ke sali fo'i den Reino, y nan ta menciona Lubbers pero un coco ta yega mas cerca di nan pensamiento te konen krijg si bita kere si bo ke un modelo Lubbers um land men na año dos mil veinte y tres a worde propone door di señor Lubbers pa yega na un solucion di e cumbre cu tabata tin cumbre di futuro cu ta tin of conferencia di futuro cu tabata tin e tempo na Corsou mi tin cu bisa si e ta koninkrij eiland Práktikamente ta manera un un landmin, bo por bisa, kaminda ku e e isla òf e pais ei ta wòrdu enkargá ku sierto tareanan, otro tareanan ku e no por ehersé, Reino lo tin ku ehersé lepé i no Hulanda. Pero e lo tin su propio eilandsraad, meskos ku no tin awor aki? Si, e lo. Pues e ta disidí kual lei ta tras'i òf no? No, no, e no ta bai asina. um, tra mes leinan no. Ay, uh, autónomo ahora. No, no, no, no, autónomo uh, pabutra wak pabutra. Lami lami lami poner jurídicamente mané de facto é um país den reino, com exceção de Holanda, no potrá su mes leinan uh-huh. completo. Pasobra a autonomia no tonifica ku bo tur leinan bo tra manera bo da la gana, pero uh, bo tin ku tin lei lei eh, statuto papel di concordancia. Que men di mesa tin concordancia Entre e paisnan di e lei na Ilan lo ser franco si y ocho cu otro. Tur lei di Antia Holandes ta lei Hulanda. Sí. Bo mende? Incluso nos codigo civil di Corsou ta di Hulanda. Codigo civil di Aruba ta di Hulanda. Codigo civil di di Silmar ta di Hulanda. E e em codigo Basa riba penal. concordan- concordancia e mester ta asina. Of e mester Exactamente. ta independiente no bo mester traba Sí, cos. di con e concordancia pasobra e wesnan cu tin na Bonaire y ocho ta wesnan Bonaireanonan ta? No. Tur ta habla des. E wes nan ku tin na Kòrsou ta? E wes nan di Ui Kòrsou nan ta? Bin sa ku tin wes Ui Kòrsou. Tin si, dun dos tres mi, pero e mayoria ta Makamba. E wes nan na Aruba ta tur ta Rubiano? Bo ke mente ku ta palabra ta wes nan di Hulanda ta bini kinan nan. Anto si no tin konkordansia e ta trese kuné ku e wes nan ei tin un trabou hopi fuerte. Kiko ke bai di konkordansia pa e oyente i televidente? Ok, konkordansia ta nifiká ku e leinan den e pais, den e estado ei mester ta kasi igual. Candy, pa no tin maki tin diferensia entre e leinan. Por ehèmpel, si na Hulanda ladronisia ta kastigabel, no por ta posibel ku na Boneiru ladronisia no ta kastigabel. Pero bendemen di marihuana na Hulanda ta ta posibel, pero na Boneiru no. No, no. E bendemen di marihuana ta posibel dor ku e ta wòrdu gedoogd. E ta wòrdu aseptá, artíkulo sinku. Nan ta pone nan sinku dedo di lei na kara i nan ta laga e bai te na un sierto nivel i den un sierto sirkunstansha, den un sierto lugá. Pero E ta ilegal, incluso prostitucion cu tur esainan ta ilegal. Dus, Pero ma, nan ta gedoog nan a nan ta Holanda. gedoog nan na Holanda. Aki cu nan nos, Bonaire Ramos ta gedoog no, prostitution nos, so. nos a gedoog Sta met die prostitucion prostitution solamente Bonaire. tot un cierto lugar, den un cierto lugar. Me cos cu na Holanda tambe. Pero, atrobe, mas tanto posibel e leynan mester ta parse otro, verda? I leinan, i si gur leinan di prosedementu, e men di burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht, tur eseinan mester tin konkordansia wes statuta e sigui esei. Ke men di, ku otro palabra, e leinan ku nos tin ta leinan di Hulanda, es mas ta tin bia hasta leinan bieu di Hulanda ku a wòrdu afgekurt te na nos tin na Boneiru. Dikon nos no ta kambia tantu pa pa nos ta up to date. Pasobra e leinan di Hulanda ta traha pa sirkunstansha di Hulanda i Marie bia sirkunstansha na Hulanda na Europa no ta kuadra ku sirkunstanshanan den Karibe. Nos Karibe nos karibeñonan ta mas Sanger mas kayente mas kayente nos no ta preokupá mashá ku ku bida nos ta bai trankil si e kosnan kaba awe nos ta kab'é maña me Hulanda no bo por kab'é awe paso si bo kab'é awe bo tin problema ke mende e kultura i e struktura ta hasiel ku ta diferente anto Biniendo bek yonchi riba Koninkrijkseiland, e problema di Koninkrijkseiland ku di kon abo komo diputado i tur e otro diputadonan huntu ku Landa Akwele pone na un banda, tabata ta ku e relashon di e islanan di Reino Eiló tabata ku Reino i lo bo haña na lugá di atendé ku awor aki ku anti Holandés so bo tin ku bai atendé ku Kòrsou, Sint Maarten, Aruba i Hulanda. Anto bai kuater pais lugá i atendé ku unu, anto e no tabata. cumpli cu e deseo eigenlijk di loke cu e politiconan tabata ke, cu tabata un laso directo mas bien cu Hulanda y no cu Reino. Y door di esey a ponelen un banda, mi ta corda cu abo mes tambe ta tey, so casi tur reunionnan a abo ta mester tey so bas diputado, estructura estatal, nos ta bay seno stashes, nos yunga nos ta papia over di esey. Ami abo, señor Arthur Sealy, señor Ramosito Booi, Mi ta kòrda sigur ku señor Ibi Marce Sami nos ta ib'é di e ei pa bai ku nos. Mi ta kòrda oposishon segun mi no ta ke bai. I huntu ku ku ku señor Xavier Blakman, huntu ku señor Hooker di di sentro Roy Roy Hooker di sentro Eustatius. Roy la prostituta. Roy la prostituta Hooker di sentro Eustatius i tambe Johnson nan. di Johnson di di Saba nos a reuni na Senu Stasjes kami nos a traha ainda mi tin e dokumento ei un dia naki mi tin ku saka e publika tur e dokumentonan ei Bo no freska mi momen mi akorda nada bo mi si akorda tur kos mi a skibi un buki over di e henter e proseso mi tin e proseso a skibi historia di nos si mi tin a skibi mi tin uni nan mes aki nan tambe ku mi a skibi mi sa ku E nan por a mira e parti ki e ta obtenibel tambe pe esun nan. Mi tin un pabo um, de onchi, Ok. e- esun aki aki mi ta regala be, pero Eh, intenshon. eh, eh, te llama Desintergashon di Antillas Hulandes, Formashon di Identidat Públiko Boneiru, skibí pa Meester Anthony Nicolaas Diesocho di febuari di dos mil diesinco ta koka te aña aki mes? Te aña aki mes ki biele. Hopi bon, hopi bon. Na memoria di mi yu homber ku a fayesé, mi a skibiele. Ken? Si bo prome pagina bo ta mira na su memoria ne riba dia ku el a fayesé. Si, si. Anto e buki aki awor aki mi ta us'e pa kursonan ku mi ta duna, pero intenshon ta ku binokòrt lo mi bai hinka mas sènen dje, mi ta bai hasiel e ègt pa ISBN number ku tur eseinan. Na kimendiori e ta disponibel na na tur lugánan na Boneiru ku bo por kumpr'é li. I ai p'esei mi ta mi ta regalá bo e buki ei. Danki, danki, danki, danki. I, i, pero si mi por fia awor aki pa mi por splikau. Mi lo rekomendá nos oyente televidentenan, si bo ke sa historia di struktura estatal, lesa e buki di Antonio Nicolas. Pronto bo ta ha'ñ'é pa kumpra tambe den bukhandelnan. Si, ke mende aki e ta bisa Desentregashon deba bisa di NT. Holandes i Formashon di Idat Públiko di Boneiru, tambe bo ta haña tur e splikashonnan. di derech di ouderterminashon ku tur esina kon entidat públiko ta enkarga di otro i manera mi a bisa mi ta bai adapt'é un tiki i ponel ku hard koffer ku tur eseinan i e pepa ta disponibel pa tur hende pero mi ta mi ta duna abe na final pasobra mi ke splika un par di kos riba bu preguntanan ku mi tin ki duna. Te pero pero la nos bisa un un buki asina ki kuantu tempu lo dura pa skibi un buki asina? E buki aki mi a dura kuater aña mas o menos. Kuater aña. Sí. Pa basa den henter e historial di Henter historial. di Mester avisa mi, di tur e dokumentonan, ami segun mi ta úniko hende na Boneiru ora aki ku tin tur e dokumentonan, manera bo sa i ocho mi sa ku pueblo ta kòrda e hoflijn akòrt ku nos tabata tei na binti un di di òktober di aña dos mil seis, si ku mi no ta erá. Bon ta bebe no? No no mi ta bebe Bon ta huma. Mi ta huma tampoco. Bon ta ding dang tampoco. P'esei si mi ta ding dang p'esei. Bo ta corda tur cos. Si si. Bo den momento e hopi limpi cla cu bo ta corda tur asta un detaye. Bo ta corda cu nos. A mi ta corda riba linea grandi so mi ta corda detaye tambe. A mi ta corda detaye tambe. Manera bo ta corda. A wel nos a pasa un bo ta corda nos a firma un documento e ideanan over di cu Boneiru lo tin cu cana pa haya E derechonan igual manera ku na Hulanda. Sí. Pero e dokuento, e, ora nan, nos a firma, nos a firma e akuerdo di, di Tera Kòrá, no kòrda, di Sèp, Palta, sí, Tamarind, ei sí, Palta, in, Tamarind. in, e intentie verklaring. Sí. Awèl, huntu ku e intentie verklaring ku a wòrdu firmá, ta tin un otro dokumento Sí. ku nos komo Bonei representá, pero Minister Peck tòg ta kue wan te un Ahora banda, de so e aki. dja tin papel di derechonan igual ku tur Sí. eseinan. I men tur eseinan ta kona ku hendenan no ta kòrda, pero ku pa Boneiru mi ta kere ta importante, sigur awor a ke atrobe, Cu structura estatal a bira un eshu mas politico na Boneiru atrobe, despues di sinku aña, cu ta importante pa bo corda e pueblo tur eseinan y pa bo sa no e motibu. Pasobra si no bo ta tuma un decision robes. Bo bo mi ta gimi kende. Pasobra e tempo na dos mil kuater mester a tuma un decision, so anti este kibra. Kiko bo dero lo por hasi otro den e tempe a? Nada. Nos a a a bai wak henter struktura, nos ta bai wak em em auto autonomia tambe em em no bisa pais autonomo den Reino pa Boneiru pasobra ya demo se tempo ei yonchi ta Democrat ku UPB su ta den gobierno. Sí, sí. Democra UPB ta tin sinku asiento, Democrat ta tin kuater Kuater, asiento. sí. Ta tin do partido so, no ta tin ku papia ku masha, ke ta ke dos tin so, ta nan nan ta representa pueblo. Y di mes nos a punta democrata tambe sa oposicion tin cu worde scucha. Claro. Bo mane si gobierno kier of no, aunke e gobierno a pone presion no, pero no worde masha, pero ami tin cos mi trabao independiente, bo mi sa cu mi manera ta profesional, Sí. mi no so por ta doctor Lina, mi ta sigui, no, mi ta sigui No. mi caminda Ok. y profesional. Y nos a papia cu, cu, cu Joppie Abraham, te mi ta acorda cu Joppie Abraham a laga sa si, pero Nicolas a duna mi razon. Mi ta acorda la, e ta Sí, sí, bisele, sí. pero ama, Punto ta cu e comision, no Nicolas so, so Nicolas ta uno, pero henter comision cu hendenan sabi rond di, rond di Dimi, no sabi wak e, bo por- emocionalmente, berdad, bo nei lo ta mihor sirbi politicamente si bo ta autonomo, si bo tin tur poder. Sí, claro. Pero, Tabata por? Políticamente por, pero si lo ta conveni pueblo e tempo ey no. Pasobra nos a bay wak e bestuurskracht di e e pueblo, parti finansa, pasobra ta hopi cos ta com bay kijk no. Bestuurskracht eynan nos ta tao nul. Bo tin kuen fica bestuurskracht e forsa gubernamental. Bo tin empleadonan publico cu experencia y experticio pa por carga tur e departamentonan slash ministerionan di pais. I nos konklushon tabata nò, nos no tin e bestuurskracht ei. Boneiru tin e sufisiente medionan finansiero pa e por karga tur e departamento i ministerionan di un pais? Nò, no por. Ke men di? Dikon no por? Nan ta na bisa, si bo skucha den komunidatnan ta bisa, nos mes por! Vos na bisa nos un por, pero nos mes por. Di kon ta sabe ku nos un por? Nos mes por den sentido, a depende kon bo wak nos mes. Ami nos mes por, ami mes por por ehersé e hopi trabou riba nivel di di pais, pero nos tin ku wak den su totalidat. Anto nos bonaire ta mucho chikitu, nos no tin e kapasidat ei, a lo menos si nos tin e ta den eksterior, anto nan no ke bini. Pasobra ken ta hefi di tur e servishonan ku nos tin na bonaire? Hulandes nan, europeo. Pero nos mes hendenan ta, ok, bon, nan lo skohe nan, Mi no sa. Pero mi no ta bisa ku ami ta haña ku nos mes por, ami por hopi kos. Ke men nunka mi lo bisa ku ami no por nada, ami por. Pero nos, e tempu ei nos ta wak den un totalidat, anto nos tabata, nos ta yega na e konklushon ku e bestuurskracht pa Boneiru ei no tei. Es mas, e bestuurskracht pa ser Mars tampoco no tabata shen por shento. Ke men a di, ser Mars ta mes, si bo mira e rapòrt di aña dos mil kuater, Tapa ta bisa, Sint Maarten mes e ta riba un grijs gebied cu eigenlijk ta bira un koninkrijkseiland tambe, pasobra e no tin e capacidad. Unico cu tin capacidad cien por ciento pa e por haci'e tabata Corsou, pero ta logico pasobra Corsou tabata anti-Holandes pa cincuenta aña caba. E ta tuma henter e laag di gobernacion y e la cumpli. E ta tin e caba, cu mester di logicamente cu tur y gobernacion di pais Antillas tabata na Corsou, na Willemstad. Ke logicamente ku Kòrsou por. Ke men di si Kòrsou por, aunke di Kòrsou por entre komia, paso anto yo lo di si nan hasi un bon trabou ta un otro pregunta. Pero e tabata tin e bestuurskracht ei ku e por hasi eli. Ok. Pero ora ke ke men di Boneiru na dos mil kuater un ta por a skohe otro. I aba konsehá. Huntu ku bo komishon pa nos no bai den e parti outonomia, no e bira pais outonomo pasobra simplemente Boneiru no tabata por a karg'é. Den e momento na ei Boneiru no por a karga pais outonomo i ni maske Boneiru lo skohe den referendum pa pais outonomo hulan tog no lo duna nan pais outonomo pasobra si bu sa ku bu yuta bo e pega ku algu bo lo bo ta laga e hasié? Awor aki ta bai bin referendum na december aki. Si por ehemplo scohe ke bai den direccion di autonomia, Hulanda lo dune? Bo ta kere cu awor si nos por? Nos tin e capacidad pa por? Nos tin cu bai a investiga awor cu nos por si of no. Ami sa cu nos por carga tur e ministerio. Pero nos por bai back na rapport Lubbers, bo ta kere? Si no ta bay interes Hulanda weel no duna nos rapport Lubbers di con no dos mil diescinco nan no por duna nos rapport Lubbers. Pero bo mester bisa mi e ta un koninkrijks eiland ku ta kumini no. So pa pa ki Hulanda tin namen ku ta kumini mi? Hulanda no tin na ningún nesk ku duna nos ku ta kumini nos. Nos mester wak kiko nos ke ku ta kumini nos. Anto rapport Lubbers ta manera un koninkrijks eiland Hulanda lo por duna Boneiru un Koninkrijk se landa. Mi na mira e motibu dikon nan ta welen pa duna nos un koninkrijk. Pero nos tin vooruitgang si nos bai di un entidat públiko pa un koninkrijk eiland. Bo ta mira tin adelanto ku nos lo bai haña òf tur kos lo keda mesun kos? Tur kos lo keda mesun kos. No tin kambio. Riba e nivel ku nos ta awor aki, nò. Pero e ora ei e ta bira, e manera bo a bisa ora ei, no ta solamente Hulanda nos tin atendé kuné, pero nos tin atendé ku Aruba.

Si no tin cambio den vision cu ta so p'esey. Pero bo ta comparti e vision structura estatal, pero e otro visionnan si bo a comparti? Mi sa cu mi por comparti la mas cu, pasobra e vision ta e base di partido. Si bo ta carga un vision, ami no ta bay pa colo. Pero vision politico, vision estatal ta un parti chikito den un totalidad. Pero e ta forma un totalidad, no? E vision. Wak, e kosa ku nos ta bai pa koló, nos ta bai pa vishon i direkshon. E direkshon mester bai kamen ku nos ta kere den, nos ta kana su tras. Si nos no ta kere den, lamentablemente nos no por para su tras. Ora nos a para su tras, nos a defendé. Nos lo defendé te na morto, pero si nos no por para su tras, nos no por defendé un kos. Awor ku bo ta afiliá na yon partido polítiko? Mi ta afiliá, nos ta presidente di hak. Di hak. Alkaso i konsiente i bo ta bon bini den hak bo tambe. Ami nunka un invitashon pa mi pa mi forma parti di hak. Nos a invitá bo públikamente pa bo forma parti di nos so bo no tin mier di papia. Dia boso tin boso reunionnan boso no por nan dame un invitashon nos ta bini no. Nos lo hasié gustosamente. Nos ta bin bishitá. Señor i señoras nos a bai pa un break komersial i un bes nos ta bek no skit no move keda ei pasobra Nicolas te informá bo korektamente. Nos programa Tribuna Popular. No lubida di pasa aya na Calle Industria, aya na Freshmark Donner Center Station, cerca Stephanie. Aya bo ta haña bo wrap, bo pizza turco, bo casalon, bo galiña y naturalmente bo Donner box. Aya cerca Stephanie na Calle Industria, Freshmark Donner Station. Y un fabién dame na Stephanie, Stephanie aya yu. E ta gordo mas laba a bira nechi y nos ta deseye hopi pero hopi yu mas. Nos por wardá den dies kuater mil habitante, nos tin kamin pa bunta hopi mucha mas. Pabien Stephanie. Señor Nicolas, nos tabata papia di kante henter e struktura, nos a pasa dos mil kuater, nos a bai referendum, pueblo a skohe pa un struktura di, nan nos bisa un. Un un struktura dentro di Hulanda. Kon esai a bai? Despues kon forma pa yega na loke nos tin awe? Sí, a wak. Despues di e referendum di aña dos mil kuater i despues di e bisa raport di Grupo di Trabou Jezeroen a a wòrdu organisá hopi tòp overlegnan praktikamente tur na Isla di Sint Maarten. E ora ei, den e struktura ei, den e tòpoverlegnan, e kumbrenan ei, ta ta papia over di kon pa sigui ehekutá e pensamentunan di e parti di struktura estatal. Na Boneiru tambe trabounan no a para, diferente komishonnan a wòrdu instalá pa traha riba e diferente áreanan ku tin. Na aña dos mil seis, ami mes a drenta den politika i bira parlamentario. pa di Anti Holandes y señor Boy e tempo ey tabata miembro di Parlamento y di Conseho Insular, señor Doctor Lina abo tabata diputado di Soscuro Estatal, bosnan a bay Hulanda despues di un voorlichting di Raad van State na september di aña dos mil seis caminda cu Parlamento eigenlijk a pidi Minister di Asuntunan di Reino pa duna nos un bista over di Koninkrijkseiland aki ke koe ta. P'esei e Parlamento mes ta tin un tiki duda mirando ta bisa con relacion cu Reino ke e Parlamento ta tin un tiki di di bisa ne e ta comprende bon kiko e ta. Anto el a pidi Raad van Staten su afdeling di voorlichting pa e duna un splicacion. Esei a tuma lugá e ora ei na sèptèmber, kaminda Raad van Staten a bisa ku e em, laso direkto ku Hulanda aki pa wòrdu yená manera un entidat públiko basá riba artíkulo 134 di Konstitushon Hulandes, pasobra Hulanda ta un unidat di estado. Un unidat di estado ta nifika ta un pais kaminda tur e poder ta den man di e e e gobierno di di di e pais ei i hunto nan ta forma un un un estado pero tin dos tipo di estado nos tin un estado di unidad central of centralisa i nos tin un unidad di estado decentralisa i den caso aki Hulanda ta un unidat di estado desentralisá, kaminda ku bo ta haña e tin provinsianan, munisipionan, waterschapennan i openbare lichaamnan ku ta haña sierto podernan, sierto poder. Ki eigenlik ta un openbare lichaam? Ki ta un entidat públiko? Esnan ta papia hopi, pero e oyente televidente min sa ku nan sa ta ki ta un entidat públiko, un openbare lichaam? Un openbare lichaam ta un kolegio di ku tin ku tin e poder pa ehersé sierto tareanan su mes. E tin, nos a bisa na Hulandes, e tin wetgevende of verordende bevoegdheden. Ke mendi e por traha leinan ku ta mara su miembronan. I den e kaso aki miembronan ta e habitantenan. Pasobra e openbare ligham, si bo wak e struktura di Hulanda, na mi opinion si, tabos nan a disidí esei, Oom Andre Obarlegama ta e nivel di mas abou ku nos konosé den e unidat estatal di Hulanda. Bo konosé promé e Rijk, ke men e gobièrnu di Hulanda. Dus bou dje bo ta haña e provinsia, bou di dje bo ta haña e munisipionan, bou di dje bo ta haña waterschapennan, bou di dje bo ta haña openbare lichamen van bedrijf en beroep i bou di dje bo ta haña andere openbare lichamen. I kua di nan bo kere bo na e ruta? andere oba barrio. Exactamente. Paso nos a bisa tempo y nos un keta turco 100% manera na Hulanda. Exactamente. Y unico manera cu bo por a hinca Bonaire ora den e estructura di unidad um, di estado tabata como andere openbare lichaam. Dicon andere y no openbare lichaam van bedrijf en beroep? Paso wat ley ta bisa, openbare lichaam van bedrijf en beroep ta por ejemplo orde di abogado, orde di notario, orde di deurwaarder, Ord, un biblioteka públiko na Hulanda, un universidat, nan ta ocupar lichaam van bedrijf, palabra bedrijf, en beroep, beroep por ehem orde van advocaat. Anto ta sobre ora ei andere openbare lichaam. Pero no ta problema pasobra den historia di Hulanda tabata tin andere openbare lichaam manera Tunderen ku Elten na Hulanda ku tabata forma parti

Entidat públiko basá riba artíkulo shenta treinta i kuater di Konstitushon hulandes a bisa sí ku mester sinku aña pa evaluá p'esei nan a pone sinku aña. Ta por nan a pone sinku aña pa evaluá i nan a bisa nan a bisa ku mester bai wak kon pa kiko ta hasi ku Boneiru den futuro. Si Boneiru a bira un munisipio Òf tin ku krea un struktura nobo, i na aña mas o ménos dos mil diesdos nen ei, Hulanda a traha un konsepto di lei nobo pa kambio di konstitushon hulandes, kaminda nan tabata inkorporá un artíkulo nobo, artíkulo shent i trinta i dos a, kaminda nan a bisa ku nos ta bai krea e asina yamá Caribiso Openbare Lichaam, no Boneiru, pasobra mi ta tene den comunidad cu no, dicor nan ta traha un ley pa incorpora Boneiru estatut den den constitucion, no ta berdad. Nan ta bay incorpora niun Boneiru den nan ta bay nan ta bay crea un entidad publico nobo cu yama Caribiso Openbare Lichamen, asina so e nomber tabata, y Boneiru lo bay via di ley lo bay bira Caribiso Openbare Lichamen. Ah, ok. Ke nos no saba cu Stacia lo bira. Caribische Openbare Lei. Sí, hopi hende ta brua, anto enkelijk de facto e lei ei, nan di mes nan ta puntra Bonaire su opinion, la wòrdu wantá awor aki, pero e lei ei di directamente no tin nada ber ku Boneiru, pasobra Kòrsou ta por bira un Caribische Openbare Lei kam òf Aruba òf Sint Maarten Sí. den futuro, si nan ke bisa nan no ke ta openbare, nan ke ta Pais Autónomo mas, nan ke ta un Caribische Openbare Lei kam bou di Hulanda, nan tambe tin mag kita esei. Unda e problema. Dus e nòmber di Boneiru nunka a loba e wòrdu pon'é den grondwet, anto no por tampoko, pasobra niun munisipio ni provinsia di Hulanda no ta wòrdu menshoná na nòmber den grondwet. No por, pasobra manera mi sa bo, gobiè òf Hulanda ta un unidat. un un estado di unidat. Anto un estado di unidat ta dinamiko. E gobièrnu di reino tin tur poder, pero e ta delegá e poder nei na e ta desentralisá su podernan na provinsia, na gemeente, waterschap ku openbare lichamannan. Na Hulanda, si bo lesa mi buki tambe, kaminda mi ta splik'é lei henter den historia, laat mi dis, busk'é pa bo ora aki, Kon mi a pone, tin balor ki tin diesdos provinsia tin na Hulanda awor aki, i kaminda mi a bereken e dia mi a skibi ta tin treshent i nobenta i tres munisipio na Hulanda. Pero no ta semper ta tin treshent i nobenta i tres munisipio na Hulanda. Por ehempel, na aña dos mil seis, yonchi, ta tin kuatershent i sikuenta i ocho munisipio na Hulanda. Dos mil shete la bira kuatershent i kuarenta i tres munisipio, dos mil ocho i dos mil nuebe, kuatershent i kuarenta i un, dos mil dies, E tabata kuachi en trinta ke men di bo mirando, nan nan ta bisa na Hulanda, nan ta cluster. Sí. Ke men di bo ta cluster, ke men di bo ta analisá wak si ta finansieramente ta bal a pena pa bo mantené un munisipio si ta kosta muchu sèn, nan ta bisa no, e munisipio aki tin dies mil hende, esei tin ocho mil hende, no mi no sa si un munisipio ku tin diesocho mil hende. Ja. Así nan dasa na Holanda. Men door e sistema ei jungo bono pa pone e Na nomber, na nomber. Na nomber. Awor, awor nan ta bisa ku, ku uh, mas kuchu un líder político bisa, ku nan ta bisa ku Bonaire den Holanda, pero sei verdad, no sa den statuut. No, bak. Ki tin verdad in sei? Bonaire su nomber ta den statuut, an tok cierto, a mes yelen na 2008. Ta benga nos den baina aki. Amen ka nos na den baina aki no. Amen ka nos den baina. Abo ku Ramosito, ku James, ku Yopi, ku tur esei nan. Manera ta bisa. Bisa benga den baina. A mi a drecha kos. Dikon, wak. Na aña dos mil ocho. Aba kaba bruwe ko. Aba bruwe. Aba bruwe tambe. Nos tur a bruwe huntu. Na aña dos mil ocho. Ami ta diputado, pero na mi opinion y di mi conseher teme ta Michiel Beykerk, bo ta corda? Sí, claro. Michiel Beykerk, nos a bisa cu si bo hinca ponelo den constitucion Hulandes, basa riba articulo ochenta y treinta y cuater di constitucion Hulandes, e no ta duna e e e garantia manera cu nos ke. Nos ke pa tin igualdad entre e entre Boneiru y e municipionan di Hulanda. Enton unico manera nos pa haciel, nos ta cu e ora ey un articulo di di di E grondwet of di Verdrag di Europa ta mina ta papia over di e UPG. So den tempo en hopi nos no papia over di e UPG mas. Nos a lubida UPG, no? Ke men di, e Engeles ei tabata den nashon, ma al fin al kabo nos bira un UPG. Bèrdad, esei e tabata e vishon nan den tempo. Si, a hopi. Ku nos ta kuminsá na drenta Hulanda pa derecha nos infrastruktura nan i despues nos bira, nos tin un laso direkto ku Hulanda. Pero awe Ronald Sly un laso directo cu Europa. Nos ta parte di un cos mucho mas grandi. Esei ta vision di UPB. Si. Awo cu ta tende na di UPG mas, cu men di UPB tambe ta cambia bes en cuando nan ey, pero en todo caso UPB na aña dos mil kuater cu ami ta forma parte di UPB, cu abo Doctor Lina ta forma parte di UPB, e vision la ta pa nos bay laso directo Hulanda slash UPG. Semper nos tin asta, mi tin asta mocionnan cu men a wor tuma den Den Eilandstraat caminda cu ta bisa cu nos ta bay bira UPG. Sí. Ok, en todo caso, na aña dos mil ocho, na momento cu ami a bira diputado na dos mil shete, dos mil ocho nos a tin reunion cu Hulanda, nos a bisa no, ami ke tin garantia si cu ora nos a bira parti di Hulanda cu nos a haña derechonan igual. Nos a traha e ora ei un proposicion di ley manda pa Hulanda basa riba e tratado di di Union Europeo, Mi na Union Europeo ta duna su UPGersnan um um ta duna nan cierto derechonan Sí. igual pa nan por crece Aha. bira dere- eh, e principio di cohesión Sí, sí. wak a ta Sí, grandi sí, bo boca tal- tempo tal- nan tal- ei tal- tal- sí di subsidiaridad Subsidiaridad. no so tene yun di e principionan ei mas tur esei ta sali for di e e e tratado di Europa pa UPG ta bisa nan tin derecho di cohesión of principio di cohesión nan tin principio di subsidiaridad tur esei nos a usa pa yega entonces bisa pero nos ke E derechonan ei solamente derechonan derecho, no son ke obligashon. Sí. I sesei e e e e e e um, lei di tratado europeo ta bisa. Anto di nos acuerdo sei, pero nan a cambiele nan di no, nos ta hinca Bonaire den estatuto pa proteha Bonaire ora ei. Um, uh, si si nan ke saca Bonaire for di Hulanda, nos a pone so estatuto, tur pais tin a acepta pa cambia, pero Cu e decision na ora cu cambia e e grondwet di Europa pa crea un un un un bisa un un ley no of un articulo nobo caminda bo ta crea por ehempel co of si Bonaire Caribisch ober lichaam of si Bonaire bira un gemeente ento ora ey ta scrap e articulo uno inciso dos caminda cu ta bisa cu Bonaire ta parti di Nederlandse Stadsbestel hunto cu e e clausula di desviacion caminda asina el a bay pa duna un proteccion na Bonaire pero me bisa si cu Manera ke ta formulá tel a keda asina tòg. U p'e bini asina ada ku ne despues, kaminda ku mi a bisa ku nò, bo por interpretá e artíkulo uno, insiso dos ei den dos forma. Bo por interpretéle den manera positivo, pero bo por interpret'é tambe den manera negativo. Pasobra kiko nan ta hasi ora aki? Nan ta bisa, nò, por ehèmpel, no ku nan a malu, pero den e komunidat ei ta malu. Ku por ehèmpel e. E e e cuestionnan etnico, manera aborto, homoseksualismo, matrimonio di homoseksualismonan y tambe eutanasia ta algo contra di nos nos religion aki nan na Boneiru, nos no ke nan. Pero nan awor a introduci introduci too, pasobra nan bisa no, derecho di igualdad. Si na Hulanda nan ta conta, Nan mester kontra na Boneiru tambe. Pero di otro banda, nos E mester parti ook. social sin ta konta. Exactamente. Kende Esei loke ku ta ta kosta problema ku nos tin. 100 na Hulanda, nos no ta igual ku Hulanda, pero tur loke ku no ta kosta 100 na Hulanda, si nos ta igual na Hulanda. Anto kinan ta usa artíkulo uno, insiso dos, Sí. pa nan bisa ku esei ta posibel. Kende nan ta Pero- usa pero loke e- no ta e- hinka e- kontra nos. Sí, pero e ta nunca e intenshon pa bai wòrdu usá negativamente. E ta wòrdu Exactamente. positivo, dor ku Exactamente. nos ta chikito, nos a leu fo'i Hulanda, nos ta rondoná ku laman, Cu nos lo haña, por ehempel, Openbare Leegland plus, Municipio plus, algo mas. Nos tin nos haf, nos tin aeropuerto, cu nos tin cu carga cu e municipionan tin. Pero nan ta usa e robes, esnan ta kere yega tempo si cu nan mester bin bay y cuminsa atende manera nos a palabra. Den articulo uno di Constitucion Hulandes, cu ta aplicabel pa nos, ta papia over di e derecho di igualdad y e prohibicion di discriminacion. E derecho di igualdad ei ta un dere un principio cu ta bini fen e tempo di Aristoteles cu Plato cu eseinan. Anto e ta bisa Aristoteles cu a scribi un buki e ta bisa cu tin e derecho di igualdad tin dos taki, tin derecho formal di igualdad y tin derecho material basa riba materieel gelijkheid beginsel nan ta bisa Holandes. E derecho material ei ta trece cune cu. Un persona ku ta ménos igual ku un otro persona mester wòrdu tratá desigual den sentido ku e tin ku haña mas pa e por krese i yega igual ku esun ku tin mas. Por ehèmpel, un hende riku ku un hende pober, e hende pober ei mester haña mas insentivonan, ayuda sosial pa e por krese i bira na haña un nivel di bida igual ku esun ku si tin plaka. Bisando esei, loke mi ke bisa ta, Boneiru si nos hashi ku Saba, dor ku nos ekonomia ta suak, dor ku nos ta chikitu, nos nos no tin grondstofnan na Boneiru, nos no tin nada akinan nan, praktikamente nos ta na mersé di turismo, ta signifika ku Gulanda na lugá na den un gemeente e ta yega shen miyon euro, na Boneiru e ta yega doshen miyon euro pa nos nivel por krese i bira igual ku e nivel di e munisipio di Hulanda. Ke mende e struktura ku nos tin ora aki, nos tin ku probecha di dje. Bo hunde? Ke mende nos mester obligá Hulanda di hinka sèn pa sa riba derecho di prinsipio di igualdat material pa nos por yega na nivel di Hulanda. I nos ta bai pa un break komersial. No skit! Un bes nos ta bolbe a pregunta, señor Nicolas, nos ta den Hulanda òf nos no ta den Hulanda? Ki ta posibilidatnan di e struktura ku nos ta biba den dje ora aki pa ku futuro? No skit! Keda ei. E bo ta den bo programa Tribuna Popular. Nos a keda bo ei, señor Nicolas, riba e pregunta, Boneiru ta den Hulanda of e no ta den Hulanda? Splica nos clara pueblo, clara e oyentenan cu ta scucha. Nos ta den Hulanda of nos no ta den Hulanda? Ki bo mester kere? Mi sa, mi ta pun trabo como burista, paso ami ta kere ku no sa den Hulanda. Tin, um, pa bo analisa e pregunta ei, bo tin ku bai wak e kuadro huridiko, no? E jurista kader, manera nan bisa na Hulandes. Ke menos bai wak, bou di kiko Boneiru ta kai. I si bo analisele, Boneiru tin dos lei sumamente importante pa nos pa kontestá e pregunta akí. E promé ta artíkulo unu, insiso dos, di Statuto di Reino Hulandes i tambe artíkulo shenti trinta i kuater di Konstitushon Hulandes. Boneiru su nòmber ta menshoná den artíkulo unu, insiso dos, di di Reino Hulandes. E ta bisa. Den Statuto. Den Statuto di Reino. Oké. E ta bisa, si, artíkulo u, artíkulo unu, insiso dos, di Statuto di Reino Hulandes. E ta bisa. Ku Boneiru ta forma parti di e e stats Nederlandse Statsbestel, di e e sistema gubernamental òf polítiko Hulandes. I p'esei na bisa bo masha kos, paso e pone op wande nan Statsbestel o kiko awor, kiko Boneiru ta. I artíkulo shen i bo tin un wòlbes, un lei, un lei nashonal Hulandes ku ta bisa, Cu amba cu Boneiru ta un openbare lichaam basá riba artículo shente i trinta i kuater di Constitucion Hulandes. I manera cu mi a splica bo ei un poco rato ei ayonchi, bas Hulanda ta un unidad, un Estado di unidad, i eidenna e ta forma, e tin e Rijk, e Reino, ke men e Gobierno di Reino, e tin e provincianan, e tin municipionan, E tin waterschapennan, e tin openbare lichamen en andere openbare lichamen. Door basta riba esey, e e Constitucion Hulandes, Bonaire ta forma parti di Hulanda. Basta Pero riba nos ta articulo den shen, Hulanda. nos ta den Hulanda, Ok. basta riba articulo shen di treinta i kuater di Constitucion Hulandes. Y e cos cu no ta bisa, nos no ta den Hulanda, nos ta den statuto. Statuto ta un lei, e grondwet di Reino Hulandes. Ke men di nos ta den statuto, berdad, nos ta den statuto tambe. Artíkulo uno, insiso dos di e Statuto di Reino Hulandes ta papia over di Bonaire, San Eustátio ku Saba. Artíkulo uno ta papia ku e Reino Hulandes ta konsistí di Hulanda, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten. Esei ta bisa den artíkulo uno, insiso uno. Pues nos mester kai den nan nos nomber no a wordo menciona manera Aruba, Sint Maarten cu Corsou. Pues nos ta Hulanda porque nos ta kai den Hulanda. Nos ta kai den Hulanda basa riba um, articulo uno, inciso dos di Statuto di Reino Hulandes y basa riba articulo shende i treint i kuater di Konstitushon Hulandes. Anto i huntu ku esei e Walbest tambe ku ta regla pasobra dikon? Pasobra artíkulo shentro di kuater di Konstitushon Hulandes ta bisa ku mester bini un lei ku ta regla e e e samenstelling di e e openbare lichamen. Bo por tin hasié pa medio di un lei. I e lei ei yama Walbest, Wet Openbare Lichamen, Bonaire Stadskosaba, ku ta splika Ku tin kuan diputado tin, ku tin gezaghebber, ku tin grefis, sekretaris, etsetera, etsetera. Tur e rijksvertegenwoordiger i tur eseinan. Awor, ku hende, awor ke ta kla pa tur hende sa ku Boneiru ta den Hulanda. Boneiru ta den Hulanda. I e kuent di gaña hende ku Boneiru no ta den statuto ei, lubi de e ku ei pasobra un minister. Ta Boneiru ta den statuto tambe. Si, pero e ta den Hulanda. No kuento ku mi ta den Hulanda, mi ta den statuto. Pero e ta den statuto, anda via di den statuto e ta den Hulanda. Pa statuto ta un lei. So su bisa mi bonaire no bonaire den wal best. Sí. Bo de bonaire den wal best tan. Y mi ko bisa ku bonaire den wal best. Sí. Y mi ko bisa ku bonaire de den statuto. Pero okay. statuto ta un ley. Eh, y e statuto e ta bisa bonaire ta den Holanda. Uh -huh. Bonaire, que vende bonaire ta den Holanda pasa riba statuto y grondwet di Holanda. Bueno, una pregunta para señor Clark Abraham, eta bulumpipa, se me dice, no, nos no que salir fuera del reino. Ora ke komo bo opiná riba esei pasobra nos ta den Hulanda. I dos nos ta den Hulanda nos ta den Reino. Ora pa papia di autonomia pero ta bisa nos no ke sali fei den Reino. E intenshon ta pa sali fei den Hulanda si e ora ento. Ami pa bisa esei bo tin ke puntra e. Ko masha straño mi ta ben invit'é den programa mi ta puntra e. Ami sali fei Hulanda sali fei nos no ke sali fei Reino signifiká ku bo ke keda den Hulanda tambe. Bo ke keda den Hulanda? Sí. Pero bo tin bisé duidelijk, sí, mi ta keda den Hulanda. Ora bo tin, ora bo tin, ora bo tin ku puntrele pregunta direkto, si bo ke ta um, sali Verene, bo ke keda den Hulanda of bo ke sali for Hulanda? Tu Edwin konstaba, konstaba, no, ami ke sali for Hulanda. Si e bisabo, no, ami ke, mi ke keda den Reino. Bene, en ke kontestá ku mi ke sali for, ku ke sali no, pasoba e konklushon ta ku e ke sali for Hulanda. Anto e ke, desde ya e pregunta ku bo ke puntrele direkto ku e ke sali for Hulanda. Kende, ami lo bisabo, hasi un pregunta direkto. Señor Abraham, bo ke sali for e Hulanda, sí òf nò? Ya. Esei nos ta punta. So e programa ke nos ta punta e kosnan Ke nos debe sa bo, abrí e debe kla. sa bo, mi no ke sali for e Reino. Mester presta atenshion na e pregunta. Bo ke sali for e Hulanda, sí òf nò? Mi ke sali for e Reino. Último bia, bo ke sali for e Hulanda, ke mester konklushon ta ke sali for e Rei- Eh, nos ta Hulanda. konkluí esu di lado. Posibel, so lado, en ke primero. bisa bo tòg. Bo kon mane. E mi a skucha ayera mi ta keda na un programa di radio, señor Kroon a bisa ku am, am, e no ke sali for e Hulanda. Si e kounan bisa ke no sali feo lana. No ke sali feo. UPB no ke sali feo lana e ta keda para palaso direkto. Okay, se ta se ta duidelijk e ori. Pero e ori um, ki ki ki contradicción in terminis bo ta haya na momento si bo bisa mi no ke sali feo lana, bo tin ku konsea pa vota si. Si bo si bo no ke sali feo lana, a lo menos bo no por bira un pais autónomo den reino, ni bo no bira un koninkrijk Zeeland. Paso un ko i i bo no por bira modelo Lubbers. Paso Pais Autonomo, Land men i Koninkrijk Zeiland tur tres a sali feu landa. Per ke de Reino si? Si, pero den e kombenio estatal tin por ne bon kla ku partidonan ta bei skohe pa bisa no i lo sigui e rumbo pa, la'mi bisa raport Lubbers, pa bira auto, autónomo. Awor e verifiká ku nan ke sali feu landa. Ora kon Mi, mi, e wa, un hende ta loke, no ta loke ta papia, pero loke ta hasi. Sí. Si mi bisa, mi no ke, mi no ke sali fi Hulanda, plus mi tin ku bai konse hende na ba vota sí, pa nos keda den struktura, pa nos no bai direkshon di, di, di raport Lubbers. Pero si bo ta bisa no, mi no ke sali for e Hulanda, anto bo ta bisa e nan vota no. Ta ki konklushon abo bo yega komo un hurista? Pastor atrobe e depende kiko e pregunta ta i kiko e kontesta ta. Abo bai riba e pregunta. Ki e pregunta di e referendum aki? Bo ta kompartí e pregunta aki so nos komo haka a analis'é i nos ta di akuerdo pa bisa sí. Nos ke keda paso tin e kos bon, pero ei mes nos ta di akuerdo pa bisa no. Paso tin kosnan ku nos ke mira derechá. Pero nos sin scoge un y dos. Pero, pero e, e, e pregunta ta, buta de acuerdo cu e contenido que awor duna na lazo directo. Kiko de contenido di lazo directo? Abele sei nos te aki cu e commission y kiko e ley ta bisa tocante di e contenido. Pues si bisa e contenido di lazo directo ta entidad publico, pero si bisa no, mi ta de acuerdo entidad publico, pero tin e mi de acuerdo pa, so porta ami ke bira Um, un, un um, municipio de Hulanda. Door bini foto. No. Mas, mas Bonaire de Hulanda. Mas Bonaire de Hulanda. Esa mas Bonaire de Hulanda. Biro municipio. Ambi biro municipio. Bone, por ejemplo, no. Ami no biro municipio, un ejemplo de nabo, no. Pero recibo tin derecho igual. Ami único cosa mi que si derecho igual, pero ami que derecho igual. Si Hulanda no que duna mi derecho igual, mi no que ta parte de Hulanda. Okay. Mi sinta mi ta ke mendi pa mi part nos bira pais otonomo independiente mes of bira otro cos si bo so mi por ta parti di bo anto bo ta trata mi menos igual. Pero bo dame ta formando un contradictio in terminis. Bo acaba bisa mi cu Boneiru ta mucho chiki pa haña autonomia, pa independencia mucho mas. Ke mendi bo ta bisa na mi ora mi tin cu sigui sufri di desigualdad. Pero el bo ta sufri di hamber. Bo kaba pisabe ku Boneiru no por karga un pais outónomo? No, mi a pisabe ku Boneiru na e momento nan ya no por karga un pais outónomo. Awor ki el a por karg'é otro kere? Ami no sa. Mi tin mei analisá. E tia na dos mil kuater e por a karg'é. Pero awor ki por ta e por karg'é, ami no sa. Mi tin ku bai analisá esei ku mi no analisá. Pasobra no kai bo i mi pa analis'é. Mi ta confundeu. Bogou nene. Pero, pero ahora aquí, nos tin e en- entidad público aquí. Bota quiero que Bonaire lo puedo salir un día fe de Holanda. E por sali, Lo sempre por foi. sali, Se, na se cualquier basá momento riba u pueblo teoria di escoge. awa, awa salu, e tin mag di sali for di Hulanda, ora e ta haña ke ta kla pa sali for Hulanda. Bota no sa clave salir fe Holanda? Mi a trobe, mi no analisá esei pa mi bisa bo esei, ku nos po at nos a kla pa, pa nos sali for Hulanda. Alen- Loke mi ta mirando awor aki ta si ku tin hopi hulandes europeo, nada kontra nan, pero em, hopi hulandes europeo tin kasi tur e funshonnan importante na Boneiru. Pero ta ken ta duna nan. Ta no mes ta duna nan. Nos mes, ami si no, ami duna No, nan mi, mi nada. ta comprende cu gobierno tin su aparato cu mester busca nos hende nan capacidad ya fo Jefe di polis, de ken e ta? Hende homber? Hende muen. Of hende homber? Di Holandes. Ta un Holandes? Pero, di kon, a mi no ta kaba komprondé di kon, wak, esnan ku ta kai bo en kargo di Hulanda, bo ta sali fe punto di bista ku e ta bira Holandes. Di kon? Pero esnan ku ta sali, kai bo ei Boneiru. Pero di kon esnan ku di Hulanda tambe mester ta Holandes? No mester ta, pero bo ta sali fe punto di bista. Di kon? Un hende Boneiru na Hulanda ku por. Lo no tin, sino nan lo numbr'é mester kere. Pero aki na Boneiru mes, si nos mes ta nombra hendenan for di Boneiru den tur servisionan na kabes, mi ta punta unda ta sobra espasio pa e boneriano por yega sinta, ke por hasi su trabou. Di hopi boneriano pafo kapasitá ku ke bin, pero promé lugá, ora ku sa papia di salarios ku nan ta ofresé nan kon muchu mas abou ku nan ta ofresé es un ekstranhero si, kual nos ta hek ta ilógiko i inhustu. I ta buta ku niun manera e handa bin bek. Pero esnan bon kapasitat. Ta ami ku nan ki lokonan ki so a, a bin Boneiru bek. Sí. Pero tur hende ku ta traha na Euro- na Europa, na Merka, otro kaminda na ei, nan ta bin. A bel ori nan stima Boneiru ori. Ya, bo ta nos stima Boneiru di mas. Bobo, mande. Bo ta nos amor ta asina Nos grandi amor pa grande Boneiru, i nos ta bin bek Boneiru. Boneiru. Nos ta bin duna nos Pero, soport. ban bek riba e struktura estatal. Nos ta den Hulanda, nos ta bai haña nos dilanti di un, un referendum ku ta na kminda kikak ku ta na kaminda, tin un raport amplio de evaluatie komesi, e, e komishon di evaluashon nos dilanti, tin un komishon di referendum a wòrdu formá. Um, um, abo komo hurista ka pasa den henter e proseso aki, pa ku e referendum aki. Bo ta haña ku e referendum E lei di referendum mes ta cumpli cu exigenshanan basiko pa cu un referendum. Zo mi por corre na 2004, nos a cana e caminda di referendum, ta tin Nacionnan Uni, fue ori formula e pregunta, Nacionnan Uni na momento di duna e informacion, Nacionnan Uni na ora di evalua of controla e proceso di votacion. E biaha ken ta ayi? Ki ta diferensha si Nashonnan Uní ta ei òf no ta ei? Bo por hunga ku e resultat, bo por hunga ku pregunta. Wak, no ta un obligashon pa Nashonnan Uní ta ei presente. E ta rekomendabel si, pa nan ta ei presente, pero. Dikon e ta rekomendabel si e tin mester ta ei? Pasobra wak, si bo tene un referèndum di di dekolonisashon, di proseso di dekolonisashon, dekolonisashon su komishon ta un komishon di Nashonnan Uní. Kemi ta kere ku promé ku Nashonnan Uní tuma kualker desishon riba e riba proseso di dekolonisashon nan ku e sa si kon e referèndum a wòrdu ten'é ku no tin manipulashonnan ku a tuma lugá, si ta ta tin aber ku demokrasia, si truende por a vota, si ta hòmber so por a vota, muher so, hende riko so, bo nega meni nan ke sa si ku e proseso di demokrasia. P'esei Nashonnan Uní a wòrdu lantá tambe entre otro pa stimulá demokrasia den e entere mundu ki. Ke men di nan ke tin un tiki di saber si tur kos ta kana manera mester ta, p'esei nan ta semper rekomendabel ora bo ta papia over di un referendum di outodeterminashon pa Nashonnan Uní ta presente. Semper na antia ta tin Nashonnan Uní presente den referendonan di Autodeterminacion. Awo mi no sta sigur, nos tin ku bai wak, si e refera na se ma, na se nustashi ku tumba luga ultimo, si Nashonnan Uní tabata ta e presente, si ku mi nan tabata e presente tambe. Ke men di, si nos tin e referendum di sin ku Nashonnan Uní bini, lo ta e promé referendum na Antias di derecho di autodetermi, derecho di autodeterminacion ku Nashonnan Uní no a bini. Pena ta bisa esaki, ta derecho di autodeterminacion ta un referendum, djis pa puntra, bo ta kontentu si òf no? A pela e di kon nan ta puntra e pregunta ku bo ta kontentu? E pregunta si mi tin contento den e pregunta. Yeah. Pese a me aconseja sempre pa tin Naciones Unidas presente ta recomendable. Si ta a mi lo organiza e referendum como diputado, a mi lo laga Naciones Unidas bini. In 2010 Naciones Unidas bini dami. Claro, claro. Lo único que a mi te laga Naciones Unidas bini pa yo ni di nada bisa mañana di mi Cu mi referendum Nacional Union bini cu ta kiko bo ne? E ta hasi e kwestbaar, e ta bo por mi por kwestion'é pa motibu cu e ta tin e controle. E ta hasi e referendum, e ta hasi e referendum kwestbaar. Anto esei ta e malu pasobra bo tin cu trata di hasi e referendum menos kwestbaar pa oposicion bati su cabes, pa Señor Dortalina bati su cabes, pa Krupitje Sabringa bati su cabes, Pa yu un otro hende no bati su cabes que mira bo tin cu cera tur e buraconan pa mañan ora bo organisa y bo hay resultado cu bo ta desea pa yu un hende por bisa incluso pa Hulanda pasobra bo a bisa Hulanda bo a bisa si pero Naciones Unido ta tey que mi ta tuma referendum aki na serio bo hondi mi ya caba mi ta mira nan caba asina want e profesornan na Hulanda ya wak na wak e resultado bini con ta cumini nan a bisa no no no hay referendum aki enton Naciones Unido ta tey que mi ta reconoce ta con un un advies pasobra a puntra pueblo anto e coye advies eyi

Por a siña hopi awe y nos ta spera cu proximo biaha cu nos ta invita bo bo lo bin pa sigui yuda nos educa pueblo, specialmente riba e tarea di structura estatal pasobra ta un materia basta dificil. Ultimo palabra ta na bo, esta aki ta bo camerao pa por tira un palabra pa bo pueblo. Bon, Yonchi, prome na bo danki pa e oportunidad y pa pueblo e conseho cu ami tin pa nan ta cu ami ta un persona hopi democratico, Gusta referendum, ke mende a bini un referendum, semper lo mi konseha bo pa bai vota den e referendum ku ta bini aki. Kua opshon si, si e ta keda na bo, ami sa kua opshon ami ta ami ta vota p'e, pero solamen promé ku bo tuma e desishon, skucha bon e komishon di evaluashon òf di di di referendum kua ta e splikashon ku nan ta bai duna, anto bra wak kua di nan ta esun ku abo ta sinti bo mas konfortabel kuné, anto bo ta vota p'esei. Danki Yonchi i ten un otro oportunidat te ora.